Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' gwida, li hu miġjub lilkom minn Renault Malta, Mayoka Spas, Valletta Glass, KFC, Aromi Divini, Kimbo, distributed by Fassins Beverage Imports Company, Positive Parenting Malta,

U illum fuq kellimni għandi lil Sean Gravina. Hello! Hello! Kif int? Very good. Jien naħseb ħajkonna naqra problema f'dal podcast jiena wint. Għax inti tajt. Najt. U meta tibda.
Ma tiqafx.
Ma tiqafx u tmur lem u law u lem, ġvijak kien nisaddar li li jarawni namel. Iġifiri qed nipprova niġbdek biex terġa' tiġi lura l-konverzazzjoni. Back to the planet.
Ismani, nuhu pjaċir ħafna nitkellem miegħek għax għandek ehm, għandek opinjoni fuq ħafna affarijiet li xikultant sabiħu li kollok opinjoni tkun qed tkellem il xaħat milli eħe iva you know. I think everyone kulħadd eh, għandu jkollu l-opinjoni tiegħu. Mela, ħana millek naqra l-intro ah, tajjeb. Mela, ex water polo player. Tajjeb. Ehm,

ċaġa li vera għat pjaċir nitkellem miegħek fuq l-iskola, meta inti mhm. kon zaħir u l-iskola, u din kienet interessanti ħafna għalija xina għandi tifel tajjeb, din dejjem għatta, tifel tijaj ADHD, u kif nafu eh, jekk ma jinteressakx xi ħaġa ma tagħtix kasa. U jbati naqra fl-iskola u nibda ninkwieta x'ħa jagħmel u hawn ħafna ommijiet li tfal tagħhom għandhom diffikultà jew forsi ma jridux jistudjaw. U inti meta kont żgħir kont naqra mqareb. Mhm. U nu pjaċira xillum il-ġurnata narak a successful businessman. Taf kif għartini l-kuraċ li jini. Għen, itkellmu għara meta kont zaħi, kont imqaref.
Tlaqna, mela, jiena eh, kont imqarib, kont eh, ħafna fuq tiegħi, I was full of energy, fim l-enerġija tajb imma xi kultant tkun kontrollata. Kont iġġennina mit-teachers u hekk. Mela, jiena bdejt skola, jiena Eh, bdejt l-esperienza tiegħi l-iskola, eh, bdejt ġo private school. Mhm. Bdejt ġo private school. I was all over the place, eh, kont imqareb. Imma dak iż-żmien ADHD wasn't really spoken of. Or recognized.
Or recognized, inti kont il-label li għatim imqareb, imqareb kont imqareb pajt. Eżatt.
Imma, jiġifieri, intihom ir-raġun mhux qed nippunta subajja, jiena kont tifel imqareb. And if you kieku qed x'inhu mqareb, jiġifieri ma npoġġix bil-qiegħda, moħħni biex imparla, you know what I mean, jiġifieri kont naqra ta' headache għat-teachers. Imma dak iż-żminijiet kif kont qed ngħidu, Mhuwiex iż-żminijiet tal-lum, illum hemm iktar għarfien, iktar għajnuna. So, so ene, ejna fuq l-esperjenza tiegħi, mela jiena bdejt immur skola, I was um, uh, targeted, um, uh, jiġifieri meta ngħid target jiġifieri jiena jew quddiem dej it-teacher, jew ħdej it-teacher. Jekk jista' jkun fuq il-bank teacher bi żgur toqgħod bilgħaqal. Biex żgur biex ma ntellifx, you know what I mean. Um, um, so, jiena bdejt jisu l-ħajja tiegħi target. Mm. Inti jek tkun target ta' teachers, mhm. inti mbagħad issir target tal-pupils naturally. Mhm. Jiġifieri l-esperjenza tiegħi tal-iskola hekk bdiet għamilt sa sa year 5, mbagħad eh, kien hemm żmien fej eh, konna ħaniċċalqu mid-dar, konna ħaniċċalqu minn minn ġo appartament konna ħan immuvjaw ġo dar u missieri konna qed iċaqlqu l-amara u hekk u missieri fettillu iċaqla il-gwardarobba tiegħi. Eh. U kif missieri ċaqlaq il-gwardarobba ħarġu l-librerija pitazzi.
X'kienu qegħdin jagħmlu il-pitazzi? Il-pitazzi. Wara l-garderoba.
Il-pitazzi kienu hemmhekk għax kienu eh, pitazzi minn ehm, b'teachers jgħidu per eżempju, please sign this, nkun għamil xi ħaġa ħażina jikbu nota u jiena daw il-pitazzi, ovvjament ta' tifel li kont, kont mmur id-dar, naqbad nara x-xaq tal-wardrobe, U kont intajjarhom il-ġewwa. And this was, jiġifieri, kien pjan li kien jaħdem. Ma nafx kif, kien jaħdem. U kif ċaqla dil-gwardarobba sabhom missieri, panic anyway. U dak il-żmien missieri. Private schools jiswaw ħafna, ħafna, ħafna. Għadhom jiswaw.
Għadhom jiswaw.
U jiena
Missieri qal, You know what I mean, naħseb jiena ħanċaqal u ċaqlaqni. U missieri ċaqlaqni minn min skola privata mort skola tal-gvern. Tal Niftakar kien hemm is-sur Kakija kien ħabib ta', ta missieri, kien kien principal hemmhekk, headmaster, qallu ġibu għandi, ħallih f'idejja. U kont mort ġo ġo government school. Di government school jiena dak kienet kienet kont year 5 jiena u meta tiċċaqla mill-iskola ma nafx jekk għadha ssir tittarġa tirrepetija dik is-sena. Aha, alright. U kont irrepetejt year 5 niftakar. Alright.
U mill-background li kelli, mill-background li għalulhom kienu. Għax naħseb u, ena dwa kif inni, skola privata naħseb kontu English speaking. It was, aha, kienet English speaking. So jiena fi skola privata ehm, huwa um, fej tallimt uh, kif nitkellem bl-Ingliż, bl-Ingliż tajjeb, uh -huh. kif nikteb, li you know, meta tkun żgħar you absorb a lot, uh -huh. you know what I mean? U uh -huh. kien iż-żmien um, kien it was a time where it was an English speaking school. Uh mhm. -huh. Allura naturally inti tibda uh -huh. titgħallem, you know what I mean? Uh -huh. So eh, il-bażi tiegħi kont ġibtu uh -huh. minn hemm. U mbagħad iċċaqlaqt lejn lejn skola tal-gvern u mill-background li kelli kif kont qed ngħidlek kont bdejt l-iskola dak iż-żmien kienu mill-A, B, C, D u E. Um, based on, on um, intellect and based on behavior. Okay.
U jena kon mordi. Jiena kont bdejt. Minħabba l-behavior. Kont bdejt 5D. Ara, teachers kemm kemm fl-iskola privata they were great paċenzjużi, you know what I mean, but jiena skola sfortunatament kont qed intija bis-sieq. Mhm. Mhux għax kont qed intija bis-sieq biss, Dik il-ħaġa ta' bilqiegħda u hekk, it wasn't for me, you know what I mean, dak iż-żmien kif qed ngħidlek jiena I am ADHD, naħseb jiena mill-esperjenza tiegħi l-ADHD intu tikber iktar tikkalma, jiena kkalmatli. Jiġifieri jien ma nafx x'jagħmlu. Fl-adoloxxenza naħseb tispara. Eħe, u mbagħad tibda tikkalma u teqliblek f'xi affarijiet ukoll. Eħe, u anke inti tibda tidra kif
You start to tikkontrolla li jekk innifsek. Eżatt, għandek tagħmel u ma trix toqgħod bil-qeda ġo klassi ġurnata sieħa. Le, ekku.
Jek naħseb kull tifel u tifla jsiba bitqil. Ekku. Aħseb wara.
Illum, illum joħorġuhom, nafax għanna fl-esperienza ti għanka. Xorta jgħattaw ħafna ħin bil-eda. Ma eh, morrux fuq l-education system, għax kella namlu sjanit. Insomma, u mort, eh, u mort din l-iskola,
Kien jaqbdu mija għax kont titkellem. Mela dak dik kienet l-ewwel esperjenza tiegħi ta' forma ta' bullying. Mm. Jiġifieri kif tħalt f'din l-iskola minn għalija in-norma li kulħadd jitkellem bl-Ingliż. Mhm. F'daqqa waħda kien hemm dan il-kliem iktar bil-Malti, you know what I mean? Mm. Which is great. Mhm. Good. Mela. Jiġifieri għall-ewwel, għall-ewwel ftit ġimgħat, xhur. Kienet diffiċ, imma jien minn hemm jew minn hemm dejjem insi- insib way ta' kif nidħol ġo grupp, you know what I mean? And I was very well accepted. Bdejt eh, nitgħallem, bdejt nitgħallem iktar Malti, you know, time. U llum jiena jista' jkolli konversazzjoni pura bil-Malti u jista' jkolli I can speak very clear English um, uh, with anyone who needs to speak in English. Mhm. Which are two very important traits to have. Yeah. Let's make that clear. Yes, yes, yes, importanti.
Eh, insomma, jiena, insomma, kont 5D, teacher was fantastic, really nice. Um, u fit-Fier 6 kienu tellawni B. All right, ħat promotion. Ħat promotion, minn di għalbi. Issa jena di ma dom xamluwa illum. Le, l-streaming madux jeżisti. Madux, which is good.
Yes, which is importanti ħafna.
Eh, imma jiena ta' dik l-età kont qed I was I was meeting, jiġifieri kont ma' ħafna nies differenti. Mhm. Different backgrounds, mhm. eh, different way of life, which was very healthy. Mhm, Għax inti naturalment tibda titgħallem, titħallat ma' ħafna nies. Jiġifieri in-natur inti meta tkun żgħir, whatever you get introduced to tiġi in-natura tiegħek. Fhimt x'qed ngħidlek? Jiġifieri jiena dak il-pass kien naħseb pass pożittiv ħafna għalija. Insomma, u bqajt minn hemmhekk mort Ġiena Lyceum. Kif mort fl-O levels?
Mela, fl-O levels, ah, somma, mela, mort ġun l-ICU, ġun l-ICU kien esperienza fantastika u kol, ħbib sal-lum, u ovvjament inti bajt emmek u l-Malti tijaj baqa jimprovja, jġifiri kifet najlek. Issa jiena l-Malti tiegħi, I mean, huwa kif għandu jkun. Eh. Ma nafx nikteb ħafna bil-Malti għax il-Malti mhux faċli ħafna. Imma it's all right. Anyway, low levels. Bella jiena l-iskola xorta avolja fajt għaj spiċċajt l-iskola, għamilt sar form 5, ħadd il-baż, il-bażiku jiġifieri. Jiena fl-O Levels, eżamijiet u hekk, wasn't my thing really. L-iskola in ġenerali ħadt il-basics but I didn't want to pursue school. Dik kont naf.
Kont taf hekk x'rid tagħmel? Le, kont għadni ma nafx x'rid nagħmel. Għax issa nirrakuntaw kif. Eżatt. Għax inti waqt li kont qiegħed l-iskola wkoll beda bdiet il-karriera tiegħek fil-waterpolo wkoll. Ija. Mela jiena, mela ħa ngħid fuq l-O Levels, mela jiena l-O Levels ma ma rridx nagħmilhom, imma ovvjament kelli nagħmilhom. Għamilt xi għaxra, ġibt tnejn.
Kont toqgħod tistaħba mill-papa tiegħek. Ili sulmal mela ħajdukom storja fuq fuq tal mela il-mats, niftakar il-mats, missieri kien joħodni kmieni, kmieni kien joħodni kmieni. Hemm, qed nippreparani, moħħok hemm, għid talba, you know, dawn l-affarijiet importanti, li jagħmel mis kull missier. Sa mor, kont immur jiena, u dak iż-żmien, again ma nafx jagħmlu llum, ma tistax toħroġ qabel siegħa. Mhm. Trid tagħmel siegħa u mbagħad toħroġ. U jiena kont inkun hemmhekk, ħares lejn dal-ħin il-lapes dramm, nkun rid kien ħajqasam. Sija u minutejn kont ikun barra. Kont ikun barra, imma dejjem kont kanin eh, jiena. Ma kontx, jiġifieri jiena ma kontx għax konna fil-missieri jiġi qabel. Eh. Fimt? Eh. Għax kien jaf jiena jiena. Allura jien kont noħroġ nistaħba x'imkien wara joħroġ kulħadd jissetiljaw n-nies jitkellmu bat jiena kont noħroġ Ħalli missier jara li natural. Eżatt. Ara ħareġ l-aħħar.
Kif mort xogħol? Kif mort?
Bomba pa!
Bomba! Bat kienu jiġu r-riżultati, imment dejjem. U r-riżultat bomba kien ikun ukoll. Bomba ta' vera. Jiġifieri, imma għax ma kontx irrid. Kont interessat, diki, diki, parti. You know what I mean, għax per eżempju l-affarijiet li kont interessat fihom li kienu per eżempju, orajt, l-Ingliż għax kif qed ngħidlek il-fatt li kont mort skont l-approv dak kien għeni, you know. U business, business studies jiena missieri kont dejjem bil-business kellu l-ħwienet. Allura kien hemm l-interess.
U anka di natura, you know what I mean? Jiġifieri naqra common sense. U llum il-ġurnata indjat fil-business, jiġifieri tagħmel sens. Ekku, kelli interess. Imma inti meta ma jkollokx interess, pereżempju, jien naf history or unfortunately you don't put in the effort. Mhm. You know what I mean? Ġifiri mhm. jena, form 5 kemm ikollok? Ħafna. Le, le, kemm ikollok żmien? Form 5. 15. 15, ġifiri, again, jena kont still dak iż-żmien ta' hyperactivity. Issa, importanti ħafna li semmejna l-water polo. Importanti ħafna meta jkollok it-tfal ADHD jew le, kemm hu importanti ħafna li jkollhom sports għax ikunu bilqiegħda ġurnata sħiħa, dak l-explosion ta' energy, tal-enerġija. U inti kellek il-water polo għax il-papa kien involut ħafna wkoll. Ekku, mela jiena, mela issa, mela ara, water polo jiena, aħna familja dejjem konna ninżlu Neptunes, Neptunes huwa water polo club ġewwa San Ġiljan, jiena minn San Ġiljan. Ġifieri kien faċli għalina u manka meta kienu żgħar kienu me. Jiġifieri jiena I was, I was introduced to Neptunes at a very young age, dejjem mhm. dejjem nomu fis-sajf, a very nice. Ja kultura ta' Neptunes. Kultura, you know, ta' jiena jiġifieri jiena kien il-fin norma li aħna fis-sajf niżlu Neptunes, You know, konna jisna familja, kulħadd jaf il xulxin, a very club feeling, you know what I mean? Jiġifieri kien hemm ċans kbir li jiena ħanidħol fil-water polo u ta' 11 bdejt noħodha bis-serjetà biex nidħol fil-water polo. Kont provajt ħafna sports, football, basketball, anyway, didn't really work, imma sport il-water polo daħal li kexxun. U jiena il-water polo mill-ewwel kelli namra għalih. Mhm. U ġifieri jiena water polo was something that I love to do. U dik hija importanti.
Dik hija l-importanza. Ekku, ġifieri, you have to find. Mhux hekk. It is not easy mela, mela, li mela. sib. U sfortunatament, xi kultant nies ma jsibuhiex. Vera.
Vera. Jiġifieri jiena I'm very grateful li sibthom l-affarijiet sa kif u kome. You know, ma' waterpolo kien spina, kienet dixxiplina li lili dejjem żammitni in line. Dejjem żammitni l-anka fil-futur, issa nitkellmu fil-futur waterpolo. Jiġifieri waterpolo kienet dixxiplina, dejjem fil-ħamsa konna niżlu l-pitch, nittrejnjaw jekk mhux il-pitch in-national pool, gym u mbagħad għawm. U l-karriera tiegħi bdiet bdiet tikber fil-waterpolo mhm. under 4, under 13, under 15, you know what I mean? Hemm commitment kbir, eh? Commitment enormi.
Fil-ħamsa ta' filgħodu.
Ma tistax issifer fis-sajf? Ah, commitment kbir. Jiġifieri huwa commitment kbir. Imma għax jiena kelli namra għalih, it came second nature. Għax għara differenza l-iskola l-water polo, għax wieħed kont inklinat li vera tħobbu, għara kemm id-dedik dedikajt li lek innifsek, ma mbagħad l-iskola. Dik l-iskola xumbat issa meta nisqu iktar li fubat mm. hemm contradiction mm. fil-futur tiegħi ma l-iskola, bat issa mm. u l-gedde. Jiġifieri eħel water polo jiena anka ommi missier kienu veri supportive, jiġifieri training jekk fis-sitta ta' filgħodu meta ma kienu joħduni fil-għaxija darbtej kuljum xi kultant. Jiġifieri iżommok hemm. You know what I mean? Sa hemm eh, ta' 11, jisek taqbad u mbagħad tilab mal-kbar ta' 16-17, imma il-commitment dejjem jiżdied. U d-disciplina dejjem tkun hemmhekk.

Mhux bilfors team sports, imma team sports jagħti xi ħaġa li meta tkun single sports ma jagħtix. Eżatt, eżatt, eżatt.
You know, jiġifieri għandhom il-pros and cons, mhm. ma l-sports huwa essential għalija. Mhm. You know what I mean? Issa inti
b'ċikka. Ċikka. Skoprejt Il-passjoni tiegħek. Għat-tisjir. Għat-tisjir. Mela.
Vera bċikka, eh, ġifiex, meta rrakkontajt li. Mela, mela jiena, mela mela ħriġ mela jiena ġurnalist jum mort higher second, higher second ma tantx domt u ħriġ mill-iskola. Ħriġ mill-iskola, allura inti ovvjament jekk toħroġ mill-iskola, inti trid taħdem. Taħdem. U missieri fin-negozju, Prova jdaħħanni miegħu, jiġifieri dak kellu business u hekk prova jdaħħanni miegħu ġennintu. You know, ma rridx inkun naf niftakar darba missieri kellu ħanut kellu ħanut Bay Street. U u konna hemmhekk il-ħadd jienu ħabib tiegħi. U da kellu sport shop il-ħadd, eh, jiġifieri da l-post mifquħ nies kien ikun. U aħna nilagħbu bil-headers. Ġoda l-ħanut, you know what I mean. So, so obviously it didn't work out. U missieri minn hemm mal-amur prova hemmhekk. It just wasn't working out anywhere. Bċikka, bċikka, missieri kien jaf il-owner tal-snackline dak iż-żmien kien jismu Clement. Mm. U ovvjament kienu jitkellmu dak Clement probabli għallu għallu Mhux probabbli, naf. Qallu ġibu miegħi. Qallu dak issa jiena ħalli f'idi. Jiġifieri jiena, jiena kont għadni ta' sixteen, seventeen, I was still all over the place. I was still all over the place. Ma l-waterpolo kien jgħini biex kif nitlaq iġib, you know what I mean? U dħalġa dan is-sandwich shop, snack line, ħafna uċċuħ li kont nafhom, jiena, bil-water polo, you know what I mean, Slima, San Ġiljan, you know what I mean, da uċċuħ li nafhom. So, I was feeling at home. Da kont nagħmel il-btieten jiena, but I was enjoying it. Mm, I was enjoying it. Ma kienx dik il-ħaġa ta' filgħodu li jiena missieri ommi ommi tqajjimni u jien naqbad dak il-gvern ta' tfokka fuq. You know, it was again, kont qed iqum waħdi Ridt immur. So that is, it was a blessing mhm. li jiena mhm. sibta dik. Mhm. U minn hemm, eh, minn sandwich shop kont mor ġo kafeterja oħra, minn ġo kafeterja my ambition started growing a lot, my ambition, u kont ħalt ġo hotel. Ġo hotel u kien hemm Joe Vella pala head chef. Eh, U da mort għandu jiena, my passion, jiġifieri kienet ħirġa minn widnejja dak iż-żmien, kienet ġab il-passjoni tiegħi għat-tisjir kienet telqet, kienet bdiet. Mhm. Għalli inti, għalli inti, inti x'għandek esperjenza skola u hekk. Għatlu m'għandix ta' għalli isma' li jien ma sax nofri l-ġob. Qalli hawnhekk. Għadtlu ma nixtieq nibda l-karriera tiegħi. Nixtieq naħdem hawnhekk li dak iż-żmien kienet hotel the, the best in Malta. Qalli ismani, qalli jiena qalli ndaħlek, qalli ħatibda from the bottom, qalli ma trid tidħol skola. Tara. Għatlu nidħol skola, jiġifieri dar ġew jiena kien dak iż-żmien Inħares lejn Joe li jgħid li nagħmel. U Joe beda jmexxini. Kien tafani pereżempju tafani fishmongerer, tafani butcher, tafani larder, these are all sections u bdejt nitgħallem. Waqt li qed nitgħallem jiena kont l-ITS part-time. Għax ma stajtx nagħmlu full-time għax jiena kont ukoll qed nagħmel water polo. So jiena Minn sort of all being all over place jiena kont dħalt ġo skola waħdi qed nagħmel water polo u qed naħdem. Għalfejn dħalt l-iskola ITS? Għax jiena l-passjoni tiegħi kienet it-tisir. You know what I mean? Jiġifieri u kont immur, dedikazzjoni, filgħaxija, fl-erba' ta' filgħaxija, Wara l-ITS kont ngħidilhom nista' nitlaq nofs siegħa qabel biex immur training. So there was dedication. You know what I mean, ġifiri. Imma again, di kiku missiri qata qalbu minni, ma kienx issir, you know what I mean. Kemm faċli li taqbad triq Jaħasra ħażina mbagħad. Eh, Mannix naqtaw qalbna. Le, għalina, le, le, ma tix taqta qalbek, specialment ma jt meta għara it-tfal. Anki bit-tfal, ma tix taqta qalbek. Le, ma tix taqta, jiena, jiena, mela jiena ta' ta' 17, ta' 17-18, jiġifieri waqt li dawn l-affarijiet qed isiru ta' 18, mimli testosterone ready to party, jien, ah, jiena kont. Kont imqareb, u naħseb. Kont na- kont naqra kiesa naqra wkoll. Ifimni. Eh. Imma, imma, jina, imma kiesa, I mean, definition ta', ta, ta kiesa, I mean, at the end, of- għax kont forsi nitkellem ftit bl-Inglis. Isma, li kont gustus, water polo player. Imma, allura, ma, ma, Xarek sa' wisfel.
se xarik il-twil.
Imma mux għax, I mean, il-ksuħat huma għax di. Le għadek gustuż, ta' għax għadek eh, kont gustuż, qed ngħid past tense. Taf kemm jgħidu li din nies, din nies, per eżempju, supermarket jiena niqaf ħafna supermarket. Jekk eh. imur supermarket jiena ħadd waqqafni xi mara ta' xi 50 sena, 55, 60, dik hija l-fan base tiegħi tiegħi eh, jiena. 55 plus jew xi jew xi raġel, you know. Kien kon naħsbek kiesaħ, imma għalfej kon taħseb. Għax forsi nitkell, you know what I mean? Għax naħseb anki tkun estrovert ħafna, allora meta tkun estrovert. Aħna Malta xi kultant estrovert għax tkun konfidenti u għek inti kif. Eżatt. You know what I mean? Kultant eħe. Jina, jafdu naħseb jena il-bazi għalli t-rispetta l-kulħat, il-background tan-nis, it miex importanti, you don't judge anyone based on his cover, You know what I mean? Imma li titkellem bl-Ingliż u bil-Malti llum hija essenzjalità. Iva, vera. Din ma tix li tkun, ah tagħha dawn l-Ingliżati, din hija mentalità antikwata. Vera. Illum l-Ingliż huwa parti mis-soċjetà tagħna. Ara jiena ngħid irrispetta fejn qiegħed, pereżempju, u Jekk inti qed titkellemni bil-Malti, Malti. jiena nkellmek bil-Malti. Eżatt, Jekk inti qed irrispetta- titkellemni bl-Ingliż, jiena nkellmek l-Ingliż. Eżatt, jiena hemm ko- Inħoss li dejjem hemm il-lok ta' kollox. Mhux hekk, mhux hekk, jiġifieri hija u tiża tul illum, you know. Anyway, jiġifieri intlift, x'kont ngħidlek? Kont qed tgħid li inti mbagħad sibt il-karriera tiegħek ta' 17 water polo, mela. saqsejtek inti x'kiesa, dik Issa, mela dak iż-żmien jiġifieri ta' 18 year old, 18 year old kelli ħafna different groups ta' ħbieb. And the party started at 18. Le. And the party finished at 28. Eħe. So it was a 10-year party. Oh, wow.
Mela jiena ta' 18, ta' 18 kif qed ngħidlek, waqt li qed jiena water polo, skola, xogħol, xogħol, bat noħroġ, you know what I mean, the party life in Malta, and I had one of the best times of my life, jiġifieri the best, it was a very fun time, But kien importanti li ma niżgarrax ħafna. You know what I mean? Għax inkella huwa faċli taqbad triq ħażina, you know what I mean? U nemmen jiena li I remained in line, jiġifieri kont niżgarra But I always remain, din hi jiġifieri kont naqbad whoop u nerġa' mill-ewwel. Imma inti Qabel kell- waterpolo. Eħe, imma xi ħaġa li għoġbitni minnek meta tkellimni inti kellek viżjoni dejjem. Eħe, jiena ta' ta' età żgħira, ta' ta' ta' mhux ta' età żgħira, jiġifieri jiena kif qbadt il kif sibt il-passjoni tiegħi li kien waterpolo passjoni u l- l-ikel kien passjoni tiegħi, I started to visualise jiena fejn ħa nkun, x'ħa nagħmel, X'ħa fejn nagħmel. irrid nasal. So I al- so I so I always visualised ten years ahead. Mhm. Mhux kulħadd jagħmel. Għadna mela sal-lum.
U anke nipprova ngħid il-lira fuq għadi inti issa 10 snin oħra, xi tittamel? Titibqa' fil-karriera tiegħek, tittiqaf minn hemm, tittamel hekk. Jiġifieri, I think visualization and planning is very, very important. Mhm. Issa jiġifieri aħna marina ta' 18, kif qed ngħidlek, the party started, a lot of group of friends, having fun, Imma kont nisgarra u narġa' niġi in line. U kemm kellek żmien meta mort Londra mbagħad? Mela, jiġifieri kif qed ngħidlek, jiena mort Londra as soon as the party stopped. Jiġifieri jiena ta' 27, 28 mort Londra which was till today the hardest, most painful decision I have ever made in my life. U ħanajlek għalfejn. Jiena ta' 27 ta' 27 kont ilħaqt il-peak għal dawk il-ħmistax-il sena li jiena kont qed naħdem għalihom fil-waterpolo. Fil-waterpolo. Dedikazzjoni, dejjem niġġieled għal posti biex inkun first seven ma' Neptunes li aħna Neptunes kien premier, it was a winning team, konna qed nerbħu l-league sa' iż-żmien, so it wasn't easy to be in the first seven, but I had managed mhm. u erbaħt il-leagues magħhom. On bonus, on top of that, kont ma' nazzjonal u kol ta' Malta. Mhm. U kont u kol ma' l-ewel seba. Issa jena, dak is, that is what you fight for. Xek.
You know what I mean? Għadni niftakar li dik is-sena konna rbaħna l-league u kena, kena coach. Kena coach kien jismu Sergej Markoċ, kien russu. Jiena fil-ħajja tiegħi kien hemm erba' erba' min-nies li hi mingħajr ma jafu they were helping me remain in line. U dawn nsemmihom. Ovvjament kien hemm ommi u missieri li l-paċenzja li ħadu bija, you know what I mean, paċenzja enormi, enormi. Um, that they sort of managed to get me in line, u mbagħad kien hemm coaches kollha. Kien hemm eh, Tony Camilleri, eh, Anthony Farrugia, Sergei Markoc u Andrew Paris. Daw kienu kollha konnessi mal-waterpolo. Mhm. Kienu call them father figures għax kienu ikbar minni, imma mingħajr ma jafu bil-way tagħhom mingħajr ajjat, kliem, għax anke jiena waterpolo it wasn't a straight line kelli taħwit jiġifieri wkoll, eh? But they had a way miegħi, kellhom way miegħi li they get through me. bil-kliem tagħhom kif japproċċjawni, you know what I mean, they had a way with me u mingħajr ma jafu they were helping me to remain għax jiena toqgħodx tgħajjat miegħi. Jekk tgħajjat miegħi jiena I lock out u ma nisma' xejn sal-ġurnata tal-lum. Jiġifieri jiena pereżempju d-dar. Ġifieri meta tiġġieldu int u ira u tajjat miegħek. X'inhos għajbini. Tiċkasek. Xejn, le le, x'inhos. Eħe naf. Għax jiena tant kemm għajtu miegħi nies. Vera. You know what I mean? That you tend li inti tkabbar boxra. Tiblokkja, tiblokkja. You have to, otherwise you, you, you lose your head. Vera, tġennen, vera.
Insomma, dawn l-erba' minn nies speċjalment l-aħħar wieħed ir-Russu Sergei Markoch kellu way li jien qatt ma rajtha f'ħajti li he had me round his his little finger. U da kien jgħidli pereżempju mur jiena whatever he told me I did, which was very hard dak iż-żmien jiena kif qed ngħidlek, jiġifieri ma kontx faċli jiena, nammetti li ma kontx faċli. Imma da kellu way miegħi. Kien Ma kien iħares lejja kien kont indub fis-sens dixxiplina enormi. But they had a way and they helped me to always remain in line. Jiġifieri I think sports was something important. So when it came to it came the time where I said at 27, 28 konna rbaħna l-league kont sirt naf li Sergej Markoc ħa jitlaq and I said this is it. The hardest decision in my life. I had to retire.

Għax ukoll kont sejjer Londra u I had to retire because I had to leave. I had to mhm. leave Malta mhm. because I, again I visualized myself jiena faxar sin oħra xan għamel u ma stajċ nasal għalfejn rrit nasal jiena jekk ma konċ jekk mux jekk mux ma sifirċ mhm. għax jiena rrit nitallem ċertu affarijiet li I needed to go abroad. U inti, I mean, Ma tistax tagħmel kollox, you know what I mean? Jiġifieri jiena September 2013 or jew 14 xi ħaġa hekk. Mort Londra, ħadd loan mill-bank biex nidħol ġo l-aqwa skola ta' French cuisine ġo Londra u li kienet Le Cordon Bleu in Holborn. Ara x'differenza. Eh żgur.
Dat-tifel li kien jaħbi l-pitazzi wara l-gwardarobba ħalon biex jistudja. Università tat-tisjir.
Ma it's a success story. U mort, u mort Londra. Waqt li kont Londra, waqt li qed nistudja qed naħdem. Mhm. U kont qed naħdem jiġifieri Maze ta' Gordon Ramsay, The Dorchester, Cuts by Wolfgang Puck li huma kollha postijiet fejn Titgħallem, titgħallem ċertu affarijiet imma l-iktar ħaġa li titgħallem hija kif torganizza ruħek. The organization li titgħallem it's incredible, you know what I mean? And anyway I left. U waqt li kont hemmhekk, waqt li kont qed nistudja jiġifieri, eh, Applikajt biex nagħmel Masterchef. Jiġifieri jiena di l-applikazzjoni issa l-Masterchef biex inkunu ċari, mela Masterchef hemm two Masterchefs. Mhm. Hemm Masterchef eh, amateurs jgħidulu, dan li pereżempju tista' tagħmlu inti. Eżatt, li naraw Malta. Li tara ma li, li, li tara all over TV. Għax dan li, li għamiltina jsir biss Londra. Mhm. Mela, Master Chef Amateurs u hemm Master Chef The Professionals. Li inti Master Chef The Professionals. Ma nistax immur jien.
Trid tkun chef biex tagħmlu u dak huwa dak li applikajt jiena. U jiġifieri jiena applikajt thinking that you, taf tagħmel application u tinsiha. U dawn wara xi jumejn ċempluli. Ċempluli u mhux jiġifieri shortlisted, isma' aħna rriduk biex tagħmel Master Chef The professionals għawek, u jina dak il-ħin għat. Bis-serjeta, you know. U jkolli zel Malta. And jiviri ċempil ta' metla arranġamenti, u xi two weeks later bdejt filming ta' Masterchef. Issa jina bdejt Masterchef, għamilt Master, waqt li għed studja. So, I wasn't an established chef dak iż-żmien, you know, I was still studying and they knew this. Mhm. Jiġifieri jiena kont għadni qed imma jien kelli l-esperjenza. Mhm. Aħna fit-tisjir, fit-tisjir l-iskola hija importanti, imma l-iktar għodda hija l-esperjenza. U kelli jiġifieri kelli Kważi kelli seba' snin, tmien snin esperjenza, so I knew a thing or two. Insomma, mort nagħmel da Master Chef u da Master Chef jiġifieri the pressure is on. The pressure is real. Kemm hu vera jekk tidħol YouTube u tara l-ewwel intervista tiegħi, you can tell li I'm nervous. Eh, eh. Kont taħmar nar, aħmar bisħani għax bla minn risi jemmek. Kien. Kixifom.
Kien.
Imma jamlu ħabbek ħabba li kell. Mhm. Anyway, so, so it was, it was the pressure was, jien ma konċ għadni għamilt minuta TV, eh? Ivi, mill-ewwel tħalt ġo high pressure TV. Mhm. It was very high pressure. bozza qawwija fuqek, trid issajjar, trid titkellem, you know, it was and I, and I was up against chefs li jew ma su chefs, Michelin star chefs. Li daw meta saru jafu li jien qed nistudja meta konna nkunu ġew, kienu ma kienux jgħidu li X'qed tagħmel, jew bat kienu jħarsu lejha pa speċi. Jasra da.
You know, jiena naħdem hemm, jiena naħdem hemm. Da one Michelin star, you know? U wasalt sal-quarter finals jiena. Which for me was a target that I set. Eh, naħseb għaddejtu t-target, naħseb laqqas pretendejt li ħatib qasejjer. Le, jiena I thought, jiena I thought I would be, I would be sent home after the qualifications. Mhm, mhm. Eh, Imma għamilt il, wasalt sal quarter finals, I mean, I mean ħawwatta, jiġifieri għax kif qed ngħidlek. But I was happy with my result. And anka huma, niftaker il-contestants jgħidli isma' you did well, eh, jiġifieri, għall-esperjenza li għandek u l-fatt li għadek l-università, you did well. So I was happy. I was happy. Anyway, u bajt hemmhekk għamilt għamilt sen oħra, em, li nsejt ngħid, li nsejt ngħid, li qabel ma tlaqt Londra dak is-sajf kien l-ewwel darba li jien u ila tkellimna. Oh. Dak is-sajf. But it was very brief. All right. Very brief. Meta tajt tkellimna?
Xi ħaġa hemm i le le tkellim le konet. Id-dejti għajtu naqra. Laqas.

There was nothing serious from her and nothing from my end, no third party. Anyway, u jien konti law nizel. Londra l-Malta, Londra l-Malta, Londra l-Malta. Umbat, xi sena wara master, xef inżilt.
Bdejt gurme.
Inżilt, il-kelma li jiena kont li għamilt mass kien għadu lanqas ħareġ, kienet ġriet Malta għax dak iż-żmien no one, I was the first Maltese to do Master Chef, the professionals, I think Master Chef all of it, I was the first one. Anyway, u kienu approachjawni biex nagħmel Gourmet Today ma' Moira.

Għaddat, jiġifieri daħa minna tliet snin mhm. għaddejjin bil-Gourmet Today. U in the meantime ira. Issa jiena, issa jiena jiġifieri kif ġejt lura dik is-sena li ġejt lura l-istess jiena ġejt f'Mejju minn għalija xaġek f'Mejju. By July that year, f'July xi ħaġek, Iran I decided that we're gonna try it out.

So I was seeing her being stopped u hekk ngħid taħ. Imma inti kellek imbagħad il-following tiegħek ukoll. Jiena following tiegħek kienet tikber, kienet qed tikber. Eżatt. So my following was was growing because I was on PBS, you know what I mean, u mbagħad għamilt xi affarijiet oħrajn, but it was growing. Obviously ira, ira boosted my, my popularity. Mux hekk.
So, it, it wasn't everything, but obviously... Um, uh, Għenitek ħafna. Għenitna ħafna, zgulli għenitna ħafna, and I have no problem admitting it, jiġifieri. Mhm. But, so, it was, everything happens for a reason. And that mix That chemistry was obviously pushing me, pushing me, pushing me and my popularity was was growing in the food industry, I don't want to be any anything else. U hemmhekk anki sarlek l-istatus change, sirt minflok Sean Gravina, Sean ta' Ira. Eżatt, eżatt. Mela dik Sean ta' Ira. Sean ta' Ira. Eh, that was something jiġifieri. Għax vera, Sean ta' dak Sean ta' Ira. Till today.
Aħna jiena meta mmur x'imkien u jarfuni ma ma jarfunix.

So, you know, on TV kont qbadt and I remained on TV minn programm għal ieħor, nagħmel riċetti, getting endorsed, so I had my own identity. Pelo mbagħad ġiet naqra ta' bomba. Mela.
Mbagħad two years in. Mhux mistennija.
Two years in, tiegħi u ta' ira, December 2015, December 2015, sirna nafu li jira pregnant. Hmm.
Eh, Ovvjament mhux pjanat. Mhux pjanat, jien ħad gost. Ok.
Jien mill-oħad gost. Ira kif nafu mill-podcast Panic minħabba. Panic,

Howard u Anton kienu du konna kellna meeting u qaluli x'għamilt. Għalna x'għamilt
X'għamilt int, int, tortijak. You know what I mean? But anyway, so that was quite, quite a hard time. And the hard times only got worse. Um, so ira għamlet il-Eurovision and we decided dak iż-żmien aħna kon eh, aħna kon qed ngħixu għand ommi. Mhm. Jiena kelli kelli biċċa fl-atlet żgħir U konna qed ngħixu hemm. Għamlet sena hi ilha tgħix tgħix hemmhekk. But we were comfortable, ovvjament meta inti tgħix id-dar kollox lest, ommi mara dedikata, you know what I mean, so it was amazing. Dak iż wara l-Eurovision deċidejna that I think aħjar we, we move in together, ġiva aħna kull ma jenna two years, two years and a half, Pregnant, Never lived together, għax living together ma' ommok mod. Living together alone mod ieħor. Eh, Baħar jaqsam hemm. Eh, mhux hekk. U aħna għadna let's do it. Eh, yeah, mhux hekk. You know what I mean? Ejja ngħixu flimkien. Mhux hekk. Ira, ira xtrat post, jiena kelli post kont qed nikriħ, ira xtrat post, u tħanna ngħixu flimkien. Tħanna ngħixu xi was hi kienet pregnant,

Normali hu. Normali. Normali naħseb. But it was very dark. It was very dark because as I said, um, kien hemm wis affarijiet ġodda għaddejjin. Um, uh, ira inti taf ira rocket. Mhm. Jiena rocket ieħor. You know what I mean? So, dħalna ġo fażi newborn. Eżatt, newborn, new house, new financial xajdulhom. Struggles. Struggles. Ħajja, ħa. You know what I mean, ġifieri. And plus, Her career and my career. U mbagħad niftakar kien hemm il-qlajja li inti qlibtielha. U Kien hemm il-qlajja li inti gay. Inti, jekk inti, jekk inti tkun, if you're in the public eye, and you are not gay, mhux qed ikollok il-qlajjiet fuqek, you're doing something wrong. Mhm. Jiġifieri ovvjament, eh, u mbagħad aħna aħna f'Malta, you know what I mean? Jiġifieri l-qlajjiet fuq kull naħa kienu, you know what I mean? Jiġifieri daw When we knew about them, we brushed them off, we get by them, but we got into kien hemm żminijiet fejn you know era we thought that it's not gonna happen anymore, you know what I mean. It was very hard, very very hard for her and it was very hard for me. Mhm. Għax kif f'dawk l-affarijiet kollha, this period we're talking about, Harry issa għandu 8, we're talking about 7 years ago, xaġek, 7, 7 and a half years ago, aħna It was, it was hard, hard time, kif qed ngħid ħafna affarijiet. Anyway, u aħna konna ngħixu dal-flat. Eh, u kien there was a time where things were sort of getting out of hand. Ġliet mm. kull jum, għajjat u hekk, and it was just A bad time. U anka kon kien hemm żmien fejn ħsib nisma' is it good time to continue, good thing to continue, is it not? You know, but these things a lot of people go through them. Mhux hekk. You know, especially in today's especially in today's world fejn il-ħajja hija tant kemm maġla, il-ħajja hija tant imħawda, you know what I mean, li your relationship, għanajlek, the biggest test of a relationship is not marriage, it is a baby. Yes.
A baby tests your um, capabilities of being together. Eħe, il-komunikazzjoni, il-ftejim, minn ħajja meċiex, il-baby jħodlok Tarbija toħodlok kważi il-ħin kollu tiegħek. Eh, u llum u llum mara mara xi llum llum il-mara taħdem. Eh. And and it could be that sometimes she feels that this has been taken away from her. You know what I mean? Jiġifieri we were young, And it was, it was a hard time. I kif għena, i kella il-karriera tagħha. So, di waqt li xismu di jekk il-karriera tagħha ma kienx ħatti jafe. Di miskina ira laqas il-pregnancy isa ma ħadet pjaċir bija għax kella il-pressure tal-Eurovision. Ġifieri tifhem lilha wkoll, però
għadda. Għadda wkoll. Ġid jiġifieri baby number two.
Mela ħa fast forward, insomma, eh, eh. um, rrit noħroġ minn dak il-flat, rrit noħroġ minn dak il-flat, ħabba dak iż-żminijiet, għagġa għont t-tulif, għatkun niftakar għattila, t-tilisma t-tila. Minn għalija, eħe, eh, kif sinna nafu li ira pregnant, t-tilisma t-tilissa ġej chapter ġdijt, għattila għont tulif. Bittini baby. Bittini baby. Eżat. Covid, eh?
Eħe, eħe. U aħna tiskanta Covid, aħna jirvin int Covid u kol was a big test for couples, għax da inala, kullħat inala ġo, aħna Covid konna fis-sema sema jenu U Barry, we were good. Mur mur għid li aħna sena qabel konna ħanqattaw il-xulxin, you know? We were good. Inqabdet pregnant b'Gigi, u għattil isma tila jiena issa ġej chapter ġdid, tila I want to move from here. Tila there were a lot of, um, uh, it was hard time, it was a hard time living there. Uh, tila I want to move, so we look ahead, you know, ira, ira, il-ħaj, laffa daw id-deċizjonijiet, i taf, i Vera minn dejjem nammirha. F'idejja ma tgħidlix dawn l-affarijiet f'idejja. Huma she doesn't question me xi sa ċertu punt. But she knows that I, my decisions are not only for me, they are also for her and I make the best decisions that I can for her. Jiġifieri qaltli isma' qaltli let's go. We sold, we rented, we found and we moved u ġiet Gigi. And issa Gigi ħa tagħlaq five

Però inti kellek ukoll tagħmel deċiżjoni. Kellek tagħmel deċiżjoni biex isibu l-bilanċ fil-ħajja tagħkom. Mela, issa dik m'ilux saret.
Dik saret xi, aħna qegħdin 2025, dik saret bejn 22, 23 konna ġa muvjajna. Il-ġenn raġa' beda ġej. Mhux hekk. Il-ġenra ġabet Aġej. Ovvjament, Harry kien għadu żgħir, Gigi, Gigi, ix Gigi, kulħadd min who follows Ira knows that Gigi's a, a fighter, Gigi's a very independent baby, an mhm. independent toddler, jien ta' ġibni. U bdejt inħoss li ġej il-ġen. Raġa. Ġej il-high stress life. Mhm. Ġej raġa high. Ġej bil-restaurant. Jena kont ħanaj li jena restaurant, ah, ah. ġifiri jena meta twilet ħarin kont qed nibni restaurant. Mhm. Umbat, four years after, Krust settled, jieħu l-ħin tiegħu, U jien kont għandi sejjer bil-karriera tiegħi online u dal-affarijiet. Issa jiena 2022, 2022 bdejt inħoss ġej il-ġenraġa, very fast life. And I made a decision, I spoke to her, jiġifieri għattila jiena I'm gonna back away. Mhm. Għattila I'm not gonna keep on pursuing this chef um, uh, TV chef and all that, niftakru kont qed nagħmel kont qed nagħmel programm ma' Claire, mhm. eh, Aġu Sordway. Kont qed mhm. nagħmel programm eh, Taste and Travel. Mhm. Konna għadda ġejna minn Ċipru, konna ħamorru t-Turkija. U so I had to leave. So as obviously it's a traveling show, you have to leave u hekk, high tension, what I'm not gonna do it anymore ta. I don't want to live like that. So I spoke to Ethel, int smattili jiena, ovvjament, when you compare Ira's enormous career to mine, it only makes sense to to give way. Xaġa sabiħa imma dik li. Dik kont ngħid this is the second hardest decision that I had to do. Mhux hekk. You know what I mean?
Because jiena online, TV,

It's not nice. Ġifieri Ira needs music and I know that. I mean, but I learned that after years. You know what I mean? Da mhux you know you realize it after years. Anyway, so I, I told her, isma, told her, jiena I'm gonna move away, jiena ma rridx it-tfal jitrabbow għand in-nanna jew għand imma dik hija deċiżjoni tiegħi. Allura ħadt id-deċiżjoni li kellek tieħu. Jiġifieri jiena I do not judge others who jagħmlu hekk, ma jiena ma ridtx u jiena għandi d-dritt u l-opinjoni bħal kulħadd, jiġifieri jiena hekk ridt. So I focus on on my restaurant, the restaurant takes a lot of time, I focus on my restaurant and my free time when I get it, I take care of the kids. And I support Ira. And Ira needs a lot of support. Mux hekk, mux hekk. A lot, għax i ma tiqafx. Mhm. God bless, jiġifieri, she doesn't stop. And, and it wouldn't have worked out, ha? Mhm. Mija fil-mija. If I pursued my career and she pursued her career, b'daw il-ġixti tfal. Kontu probablement tispiċċaw tissaparaw, ġlied.
For sure. Because it's, it's a very high stress life. Mm -hmm. Super stress life. U jina nħobb il-familja, nħobb il- I, I like that calmness, you know, about mm -hmm. it, mhm. you know, you know, I did a decade. Mm -hmm. I enjoyed it. It gave me what I need.

It's not like I feel I'm missing out on a lot because I also don't like the scene how it is. Jina, qabel ma nitkellem fuq is-sin, jina xaġa li toġobni ħafna li tkellimna li inti għat li li l-itfall tijak ma tħallihomx igergru. Ija.
Għalfejn?
Għalfejn, minn fejn? Ara, jiena d-gergiri dejaqni, jiena my mom always had um, health, she always struggled with her health. Ok. Um, uh, but, jiena ommi għal-mitni kif tkun resilienti. U ma kienx gerger. Xej.
Sal-ġurnata tal-lum. U kont ara tbati. Kont nara nbati, jiġifieri, eħe hu, jiġifieri but amazing strength, traits li they rubbed off off me u jiena l-qrid qedna jittikani bl-ikrah. Għax hemm nies, hemm barut tfal speċjalment, li għandhom għalfejn jeqirdu ma jeqirdux. U aħna llum llum qed ngħixu ġo dinja ta' ħafna rit, ta' ħafna issa, kollox issa, you know what I mean, isma' jiena rit, jiena mhux ħatweġġa' t-tifla, oh, ħatiftaħ saqajja, ħatotti bħana d-teqriċ, jiena rit ta' bambord.
Eh.
U t-tifla ta' idili, you know what I mean? Ta' da' trivial things, dak jiena not accepted.

tbati u ma teqridx, lilek ittik dik iċ-ċertu reżiljenza li jisma' mhux ħa neqred fuq affarijiet kif jgħidu bl-Ingliż that don't really matter. No, no, because at the end of the day what really matters is health. You know what I mean? And health can be taken away from you like that.
Kif qegħdin nitkellmu fuq health, inti għamilt ħabta kont a generic hypochondriac. Yes. Għal forsi dak li ma jafux, meta tkun hypochondriac, generic hypochondriac huwa li juġak subajk tibda timmaġina li ħadd għalek idek, ha, ejja. Ekku, so kif qed ngħidlek dawn l-esperjenzi ta' jiena meta nikber u hekk kienu tajmin dil you things brush off you. They brush off you. You know mm. what I mm. mean? And there was a, a, very heavy period of time where I was a major hypochondriac. Xkont tagħmel?
Hypochondriac tija, per eżempju, inti jek tħoss xi ħaġa, tik eżempju ma naf, you know, ejja kif qed tajt inti, you know, subajk, jekk inti tħoss uġieħ f'subajk, illum titħol f'Google, U Google hija l-agħar ħaġa li tistgħu tagħmlu biex tiggurgiljaw is-sintomi tagħkom. It is the worst thing because everything funnels to one thing. Mhm. It is the worst thing you can do. And the brain is the most powerful muscle you have in your, in your body. And if you feed your brain a symptom, you feel it. Mux hekk.
Not all the time. U intek kont għamil ġiri.
Jina kont għamil.
Ġifiri, eh,

You know, there are moments, you know, traumas, as you said, that you made me um, uh, clear of something. Għax inti, mux ħan diskruvu għamma kienem xaġa li ġrat meta kont zaħir, stalik li titkellem eh, fuq. Kienem moments, kienem moments li, li that they remain, that they remain vividly, they, they, they, they're very clear and that is a trauma, you know, that you mhm. don't, I never even thought about it. Li konna din nitkelmu inti I described an instance. Għatli Melin meta kont zaħir ġara hekk hekk u hekk u għadek tiftakara u jien għatlek dik dik trauma. Dawn ah, ma And it triggers off, it triggers off some things, you know what I mean? Um, that, as I said, it could have triggered off this thing of being a hypochondriac. Mbatt meta anka meta meta jitlu it-tfal tiegħi, you know what I mean, but

Inti tipprova, you know, tipprova tgħix kemm jista' jkun kemm jista' jkun tajjeb. Xon, għaddinna l-ħin, mhux tal-li għaddinna l-ħin, tal-li għaddinna l-ħin u għaddinna l-ħin. Naf li ridna nitkellmu fuq affarijiet oħra, però tkellimna ħafna. Ma kieku ngħidlek eh, għaxar sen oħra xon, Tenjer, it-tenjer, mela. tenjer. Kif jgħid Peppi fil-qosor? Mela, jiena 10 snin oħra my vision is restoranti uħor 99.9% mhux ħajkolli. Mhm. Eh, I don't think I'm gonna jiġifieri social media u hekk status quo ħa nibqa. Mhm, inti kellek 40k followers u tliftom.
Ħekjaw lek il-Facebook u tlift kollox. That was another sign, kifet najle, 40 mhm. il-follower li ħdim tal-jom, 10 snin. Ħekjawni u telqu and I have no energy of ever getting them back, you know, so. Jiena 10 snin oħra jkolli 48. Inkun għadni il-ħanut jekk Alla jrid. Tfal tiegħi jkunu kibru sewwa. Ġiġi tkun qed tittik ħafna nkwiet għax ikollha xi 16.
Ekku, 10 snin oħra naħseb jiena focus is children, um, guiding them through a hard time, but fun time in their life as much as I can give them what my parents gave me, you know, but my focus is children, my children, very simple life. That is what. Jena rajt story tijak ma tifel camping u vera gustajtkom. Mela, il-camping aħna aħna inna issa, inna xi two years qed intuwa għall-outdoor. I think, I think um, when you are outdoors away Vera. away from social media, mm -hmm. away from that mobile is so important. Because jiena naf li ma taqbilx miegħi, ma ħafna nis li ma jaqblux miegħi, imma jiena dinja minn smartphones kienet ħafna ħjar. Lele, jina niftakar sew, id-dinja minna l-mobile niftakar jina. Vera, vera l-komunikazzjoni. Għanajdlek. Ton os. Hemm il-vantagġi u hemm l-izvantagġi. Tajjeb. Hemm ħafna żvantaġġi. U aħna jiġifieri we need to learn how to con if you know how to control yourself. Yes, you know, time, it's great. You know, so I try to outdoor life is a great life, I like it. So ah, qed nipprova nallimu ħafna affarijiet, you know, basics, you know, it's nice. It's nice. Mela. I try insomma.
Qabel ma nħallik.

Primitivo dan minn aroma divini. Għandi. Għawek għandi naqra, ma nafx jek tħobx tmur naqra massage. Ejja, jena hop. Għed hop, mela għawek għandek trattament, grazzi l-Majo Kaspas, għamek viċin, għamek, ħdejk. Rawdu kone.
Eżat. Għanni ktar. Ah, tajjeb, tara. Għandkom basket għalija? Għana għamil fuq s-sidġu xintibu ta' Mela, u għawek għana naqra kafe kimbo, tajjeb, niftuħ ta' Mela, għandek naqra, you know, kafe kimbo, għawek, grazzi l-Farsons Beverage Imports Company. Tajjeb, għallu. Għazom naqajem u kol. Ux, mela. Xi ngħidlek? Nagħmlu partu.
Nagħmlu partu.
Imma We, we squeeze as much as we could. We squeezed as much as we could. U jina ċerta li minn kienet jarana jafek ftit iktar mill-viċin.
Kelli bżonna.
You know, għax eh, xi kultant nafu persuna, imma nafu, nafu l-qoxra tal-persuna. And we tend to, to to judge on that, you know what I mean? Mm-hmm. Mentri hija mm-hmm. ħażin li tagħmel mm-hmm. hekk, you know what I mean? It's you don't judge a book by its cover. And that is something we need to learn. Ħafna ħafna. Xinajdlek, grazzi tal-li kontaw. Għabel ma nalaq nishtiq nirringrazza l-sponsors personali tijaj, l-Herba Jellison, Gebi Vella, l-Makeup, il-Morgan għal-ħwejċ u l-Uksona Sasset. Għadkom kif segwejtu Kellimni, il-podcast ta' gwida li hu miġjub lilkom minn Renault Malta, Majoka Spas, Valletta Glass, KFC, Aromi Divini, Kimbo, distributed by Fasins Beverage Imports Company, Positive Parenting Malta.